Әкиятләр иле тапшыруына рәхим итегез. Бүген сезне бик матур бер әкият белән каршылыйбыз. Исеме Кызгылт сары балык.

Океан уртасында кып кечкенә кызгылт сары балык җырлы-җырлы йөзеп йөри иде. Кояш минем дустым, балыклар туганнарым, дулкыннар Сердәшчем. Балыкның тәнендә актаплар бар иде. Аның исеме Руппи иде. Океанны айкап-чайкап йөзгәндә, шундый җырлар җырлап, ә кай вакытта хәтта биеп йөзеп йөри иде. Бик бәхетле булса да, вакыт-вакыт кечкенә булганы өчен бик кәефсезләнә иде. Мин кечкенә, миңа беркем дә игътибар итми, бер эшкә ярамыйм мин, дия иде. Бер көнне шулай океанда йөзеп йөргәндә, ерактан бер тавыш килде. Берәүнең кычкырган тавышы ишетелде, ләкин аның ни әйткәне аңлашылмый иде. Руппи туктап калды. Тавыш кайсы яктан килгәнен яхшырак ишетер өчен игътибар белән тыңлап торды. Тавышның кай яктан килгәнен аңлауга шул якка таба ашыкты. Якынлашкач, берәүнең ярдәм сораганын аңлады. Коткарыгыз! Кем бар? Мин монда кысылып калдым! Коткарыгыз мине! Руппи тавышның кайдан килүен тыңлады һәм туры океан төбенә юнәлде. Анда бер ватык көймә тора. Тавыш та көймә эченнән килә иде. Руппи борчылды. Тагын бераз йөзде. Көймәгә тагын да якынрак килде. Бер тишеккә башын тыгып, эчкә кереп китте. Кем бар анда? Дип сорады. Көймә эченнән тавыш килде. О, ниһаять, берәү мине ишетте. Мин диңгез чучкасы Юну. Мин монда карап чыгарга гына кергән идем. Бер такта ишелеп төште, кергән тишек капланды. Һәм мин монда бикләнеп калдым. Рупи, сиңа ничек ярдәм итә алырмын икән? дип сорады. Синең ярдәмең бик кирәк, диде Юну. Руппи үз-үзенә карап алды. Ул бик кечкенә иде. Бу хәлендә нәрсә эшли алам инде мин дип уйланды ул. Мин бик кечкенә, көчсез, ничек ярдәм итә алам соң? Акылыңа таян, диде Юну. Ярдәм итәр өчен зур һәм көчле булу кирәк түгел. Бераз уйлан. Мин монда хәрәкәтләнә дә алмыйм. Хәтта тирә-юнемне дә карый алмыйм. Син минем тирәле йөзеп чык. Мине коткара алырсың, сиңа ышанам. Рупи көймә тирәсендә йөзде. Ярыклардан көймә эчен күзәтте. Сыя, сыя алган бер ярыктан эчкә керде. Бераз йөзеп әйләнә тирәсен тикшерде. Аннары Юноның артында ярыклар барын күрде. Тиз арада Юно янына ашыкты. Юно, арткы якта бушлыклар бар, шуннан чыга алачаксың. Хәзер мин кире шунда барам, мин сыя торган зур ярык бармы, шуны карыйм. Юно көймә эчендә калып, бик борчылган иде. Рупига, Әгәр дә чыга алмасам, әгәр мин чыга алырлык бушлык булмаса? Булыр, иншаллах. Әле бит сине коткарачагыма ышана идең. Ышанам, ләкин куркам, диде Юну. Рупияны тынычландырды. Курыкма, Юну. Моннан чыгуның бер юлы һичшиксез бардыр. Мин хәзер китәм, бераздан килермен. Сиңа яхшы хәбәрләр китерермен. Аннары Йөзә-йөзә, көймәнең артына барып җитте. Көймә эчен игътибар белән күзәтте. Соңыннан зур бер бушлык булганын күреп алды. Әгәр юыну арты белән чыга алса, бу җирдән чыга алыр иде. Руппи шунда ук юынуның алдына чыкты. Юыну, моннан котылачаксың! диде. Юыну шатланып. Чынлапмы? Дип сорады. Әйе, диде Рупи. Ләкин игътибарлы булырга кирәк. Сак һәм түзем булырга кирәк. Ярар, диде Юну. Ничек кирәк булса шулай эшләрмен. Чынлап та монда торып бик нык ардым. Хәзер мин яңадан арткы тарафка китәм. Анда бер киң ярык бар. Шунда сиңа ничек хәрәкәт итәргә кирәклеген әйтеп торырмын. Ә син әкрен генә артың белән йөзеп чыгарсың. Сөйләштек, диде Юну. Рупи көймәнең артына китте һәм шуннан тавыш бирде. Юну, син мине ишетәсеңме? Хәзер мин нәрсә әйтсәм, шуны эшлә. Нәк мин әйткәнчә. Ярар, диде Юну. Әйдә, башла. Руп яңлата башлады. Башта уңга борылачаксың, аннан сулга, диде. Соңрак артың белән йөзеп баска төшәргә кушты. Юнунәк Рупи әйткәнчә эшләде. Шулай итеп, бер җиргә дә бәрелмичә, яраланмичә, киселмичә көймәдән чыкты. Юны кысылып калган җиреннән шулай җайлы гына чыга алганына бик шатланды. Рупига, рәхмәт, диде. Син мине коткардың. Ә бит син миңа кыюлык бирдең, диде Рупи. Кечкенә булуның файдасы, диде Юну. Әгәр аз гына да зур булган булсаң, син моны башкарып чыга алмас идең. Хаклысың, диде Рупи. Инде аңладым. Кечкенә булу бер дә начар түгел икән. Юну җимерелгән көймәгә карап алды, шөкер итте. Рупи. Әйдә, моннан кит Киттек! диде. Мине монда бер генә минут көтеп тора алмассың микән? дип сорады Юну. Тик син, диде Рупи, көймәгә кире кермәячәксең бит. Эченә кермим, ләкин сиңа бер әйбер алып киләм. Аннары йөзеп китте. Кире килгәндә, авызына кабып, җемелдәп торган бер муенса алып килде. Һәм аны Руппиның муенына такты. Руппи бик шатланды. Бу миңамы? дип сорады, хәйран калып. Әйе, бу синеке. Синең кебек шундый яхшы дуска мондый матур муенса бик килешә. Руппи шатлыгыннан сөенә-сөенә әйләнә башлады. Әйләнгәндә муенса тагын да матуррак булып күренә иде. Соңыннан Руппи белән Юну Хушлаштылар. Йөзә-йөзә ераклаштылар. Икесе дә бик бәхетле иде. Берсе котылды, ә икенчесе, эшкә яраклы булуы өчен шөкер итте. Кайвакыт күк йөзендә, кайвакыт җирдә, кайвакыт океанда, кайвакыт диңгездә, һәркем һәр җирдә кирәкле, әгәр бер-берсен Күреп, игътибар итсә. Күрдегезме, дуслар, бу кечкенә кызгылт сары балыгыбызны? Нәрсә булды инде? Әйе, дуслар, дусты кысылып калган иде, ә безнең кеп-кечкенә балыгыбыз кирәк вакытта башын эшләтеп, дустына ярдәм итте. Димәк, хәр нәрсә дә беренче карашка күренгәнчә генә булмаска да мөмкин. Эйе, кыяфәтнең нинди булуы да мөһим. Ә инде акыллы эшкә җиксәк, кеп-кечкенә кеше дә бик яхшы, зур эшләр башкарырга мөмкин. Шуның белән тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Әкиятләр иле тапшыруы сезгә яхшы кәеф теләп кала.